ס'היינט תשעה באב, א צייט וואס מען פארציילט שווערע געשיכטעס וואס האבן זיך פארגעשפילט ביי כלל ישראל. ס'איז געווען אין א צייט נישט ווי היינט, ס'איז נישט געווען קיין ארגאניזאציעס, ס'איז נאכנישט געווען די אויפמערקזאמקייט וואס איז דא היינטיגע צייטן. עס איז דיך אומשטאנד צו נעמען די פרייליכסטע מענטש וואס דו קלערסט קיינמאל נישט אז ער קען זיין אין א שטימונג ווי צו זאגן לאמיך צורו לאמיך אפ. הערשי האט נישט קיין בארד? ער האט נישט קיין בארד מער? ווי איז זיין פאות? אבער ער האט יא א הוט און רעקל. איך האב נישט געוויסט וואס צו טראכטן. ס'היינט תשעה באב, א צייט וואס מען פארציילט שווערע געשיכטעס וואס האבן זיך פארגעשפילט ביי כלל ישראל. כלל ישראל איז אריבער גאר אסאך. מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס די אידישע פאלק איז אריבער פון די צווייטע וועלט מלחמה תח ותט און אזוי ווייטער און אונז גייען נישט רעדן דערפון יעצט דא אבער וואס איך גיי יעצט יא רעדן איז פון די גלות פרטיות פון וואס איך בין אריבער יעדער גייט זיך אריבער זיין גלות פרטי זיין אייגענע פעקל פון צער נישט נאר צער נאר ווייטאג און יסורים, אבער וואס איך וויל ארויסברענגען היינט מיטן פארציילן א געשיכטע וואס איך בין אליינס אריבער, און ברענג מיין אויפמערקזאמקייט צו א נושא וואס איז אונטערן טעפיך קען מען זאגן, על כל פנים ביי א גרויס חלק פון אונז, אונטערן טעפיך מיין איך צו זאגן אז ס'איז נאכנישט אזוי איינגעפירט ביי אונזער אין אונזער קאמיוניטי צו גיין אויף טערעפי אויף הילף, צו ווען יעדער ווייסט ווען מען פילט זיך נישט גוט גייט מען צו הילף, עס איז שוין געווען אסיפת רבנים איבער דעם אז מען זאל עס ברענגען אויך ווען ס'קומט צו מענטל העלט, ס'איז בעסער געווארן אבער נישט ווי אזוי ס'וואלט געדארפט צו זיין. לאמיר צוגיין צום ענין דא און זען וואס איז פארגעגאנגען. ס'איז געווען ווען איך בין געווען א קליין קינד, א קליין קינד ווי אלע קינדער, ארומגעלאפן, זיך געפרייט, זיך געדרייט, שטייט זיך אהיים קום פון חדר, שפעטער די גרויסע ברודער אהיים געקומען, ער האט געמאכט רייז, מען האט פארברענגט, גארנישט אנדערש פון א אנדערע אידישע שטוב. ס'איז געווען איין טאג ווען איך בין אהיים געקומען פון חדר, ס'איז אבער געווען א אנדערע טאג, ס'איז געווען טאקע איין טאג אבער ס'איז געווען א אנדערע טאג, די אטמאספערע איז געווען אנדערש, איך האב געזען אז ס'האט זיך אראפ געלאזט א וואלקן אויפן האריזאנט, כ'האב נישט געוואוסט וואס צו טראכטן, דער וויינט, יענער וויינט, די שוועסטער איז אין די שטוב, די ברודער איז אין די שטוב און וויינט דארטן. כ'בין געווען פארלוירן און נישט געוואוסט וואס צו טון. געב א קוק אויב מאמי וויינט, זאגט מיר מיין ברודער. אז איך זאל אריינגיין אין מיין מאמע'ס צימער און קוקן אויב מיין מאמע וויינט. איך האב געטראכט צו מיר, וואס הייסט אויב זי וויינט? פארוואס זאל זי וויינען? וואס אין די וועלט גייט דא פאר? האב איך געקלערט צו זיך. א קליין נפש'ל, א קליין נשמה, א כיתה ג' יונגל, און איך ווייס נישט וואס דא גייט פאר, גיי קוק אויב מאמי וויינט? פארוואס וויינען חתונה געהאטע מענטשן? פארוואס איז אלעס אזוי שטיל, יעדער גייט ארום מיט טישוס, יעדער גייט ארום מיט פאטשיילעס און רייבט זיך די אויגן, ווי איז מיין טישו, אפשר דארף איך אויך וויינען האב איך געקלערט. ס'איז געווען אין א צייט נישט ווי היינט, ס'איז נישט געווען קיין ארגאניזאציעס, ס'איז נאכנישט געווען די אויפמערקזאמקייט וואס איז דא היינטיגע צייטן, ווען א פאמיליע גייט אריבער א קריזיס און ס'קומען גלייך אן פארשטייט זיך ספעציאליסטן. ס'איז געווען א צייט וואס זייער ווייניג פון אונזערע געמיינדע האבן בכלל געהאט טראגעדיעס אזוי ווי קענסער. קענסער איז יענע מעשה השם ירחם, זאל עס שוין אויסגעריסן ווערן פאר אייביג, א מחלה וואס רייסט שטיקער ביי כלל ישראל, אן קיין רחמנות, סיי ביי כלל ישראל און סיי אין די וועלט'ס יסורים פאר אזויפיל אידישע קינדער, א ריכטיגע פארשאלטענע מחלה. אין יענע צייטן אויב האט מען דייעגנאוזט איינעם מיט יענע מעשה איז איז געווען אסאך אסאך שרעקעדיגער פון היינט. ווען מ'האט געהערט די ווערטער אז מ'איז דייעגנאוזט מיט יענע מעשה, איז די זון כמעט ווי פארשווינדן געווארן, ציינער האבן זיך געווארפן איינער אינעם צווייטן, אט אט דאס האט דא פאסירט, מיין עלטערע ברודער פון אכצן יאר איז דייעגנאזט געווארן מיט יענע מאס אין די בלוט, באקאנט אלס לוקימיע. דאס איז געווען די געוויין ווען איך בין אהיימגעקומען פון חדר און געזען וואס ס'גייט פאר. מען האט יענע טאג אויסגעפונען אז ער איז קראנק, ער האט לוקימיע, דאס איז געקומען נאכדעם וואס מען האט שוין געהאט גערעדט א שידוך פאר אים גאנץ ערנסט, אבער ליידער האט די פארשאלטענע מחלה אויך דאס געמאכט אויס, און ער האט שוין פון דארט מער נישט זוכה געווען צו אויפשטעלן א אידישע שטוב, ער איז געגאנגען נאך פאר ער האט געהאט א שאנס אפילו. ס'איז געווען איין שיינעם טאג ווען מיין ברודער יעקב צבי האט זיך באקלאגט, מען רעדט דא פון וואכן פריער, ער האט זיך באקלאגט אויף לייכטע קאפ וויי. ס'איז אריבער נאך א טאג און נאך א טאג, קודם האט מען געמיינט פארשטייט זיך אז ס'איז בלויז א פיבער אזוי ווי אסאך מענטשן האבן, בלויז א פיבער און פארטיג. אבער ס'איז געווען אזוי פאר עטליכע טעג, איז מען געגאנגען צו א דאקטער, די דאקטער האט געטאפט, געטשעקט, געמאכט טעסט און געזאגט אז ס'איז גארנישט. אזוי איז אריבער א וואך, נאך א וואך און נאך א וואך, מען איז געגאנגען צו א גאר גרויסע דאקטער, דאקטער שווארץ, און יענער האט ווידער געזאגט אז ער זעהט נישט גארנישט. אזוי איז עס ווייטער אנגעגאנגען און מיין ברודער איז ווייטער אנגעגאנגען מיט זיין סדר היום, געדאווענט, געלערנט, געדינט דעם הייליגן באשעפער, אזוי ווי ער האט געטון זיין גאנצע קורצע לעבן. בעפאר האט זיך שוין אפילו, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, געהאנדלט עפעס א שידוך, אפשר ער האט שוין געטראכט צו זיך אפשר הייבט ער שוין אן זיין לעבן אויפצושטעלן א פרישע שטוב, אבער איין טאג איז ער צוזאמענגעפאלן דארטן אין ישיבה, מ'איז שנעל געגאנגען צו נאך א דאקטער, און יענער האט געמאכט איין טעסט נאכן צווייטן, דער דאקטער איז אן ערליכע איד, ער לעבט נאך היינט און ער פראקטיצירט נאך, זאל ער לעבן ביז הונדערט און צוואנציג און קענען העלפן אידישע קינדער אויף ווייטער. מ'האט געמאכט די טעסט, שפעטער האט ער געקלינגען צו מיינע עלטערן אין הויז, און ער האט געזאגט מיט א שטילקייט אז מ'זאל אריבער גיין צום רעבינ'ס הויז, ער האט שוין גערעדט צו די גבאים, אזוי האט ער געזאגט, ער האט ל ע נישט געוואלט זאגן די גוטע בשורה, ער איז גאר א גוטע איד, ער האט געוואלט אז איינער א העכערע אויטאריטעט אויף וואס אויף וועם ער פארלאזט זיך זאל ער זאגן, און ער זאל עס זאגן מיט א ווייעכקייט. פארשטייט זיך מיינע עלטערן אבער האבן אויפגעהערט צו טון וואס זיי האבן צו טון. מיט קלאפעדיגע הערצער זענען זיי אריבער אין רעבנס הויז. מיין מאמע מאכט שייטלעך, דעמאלטס איז געווען א ביזי סעזאן, זי האט אלעס איבערגעלאזט פארשטייט זיך. מיין טאטע איז געווען א מלמד, פארשטייט זיך ער האט געהערט אז מען רופט אים און זאגט ער דארף אריבער גיין איז ער גלייך אריבער געלאפן, און דארטן טאקע זענען זיי געוואר געווארן מיט זייער קינד צוזאמען אז ער איז קראנק מיט יענע מעשה ווי איך האב פריער געזאגט גערופן לוקימיע וואס איז יענע מעשה אין די בלוט. מען קען עס זייער גרינג העלפן און ער גייט ארויסקריכן, און נישט נאר דאס כאשן אפילו א שידוך פאר אים, האט איין גרויסע דאקטער געזאגט פאר מיין מאמע, פראביר צו בארואיגן, קען זיין יענער האט באמת אזוי געהאלטן, אבער ס'זאגט זיך גרינגער ווי ס'איז, אריבערגיין די קימאטערעפי אליינס איז עפעס וואס איז שווער צו פארשטיין געבן אפילו, ס'א גיהנום אויף דעיע וועלט, ממש א גיהנום אויף דעיע וועלט, מ'פארלירט די מורא, מען פארלירט די חשק אפילו צו האלטן צו וועלן האלטן די אויגן אפן, אדער אפילו צו שלאפן, מען זאל קיינמאל נישט וויסן וואס קימאטערעפי מיינט, ס'נעמט אוועק ממש אלעס פון די מענטש, ס'נעמט ס'נעמט איין די מענטש, ס'נעמט אוועק די ווילן פון די מענטש צו זיין אויף די וועלט, ס'מאכט וועלן אוועקגיין פון די וועלט, איך בין אהיים געקומען פון חדר אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, עס איז געווען ממש תשעה באב, איך האב נישט געוויסט וויאזוי עס צו נעמען, פארשטייט זיך ווי א קינד בין איך זיך געגאנגען ווייטער, איך מיין איך בין ארויס געגאנגען שפילן און פארטיג, וואס דען זאל איך טון? פון דא און ווייטער האט זיך אנגעהויבן א יאר וואס איז געווען ווי א ראולער קאוסטער, א ראולער קאוסטמער מיינט מען א גרויסע ראולער קאוסטער ארויף און אראפ, די עלטערן אריין און פון שפיטאל ארויס פון שפיטאל, ס'איז טאקע תשעה באב יעצט, מען פאסט, אבער באלד גייט מען שוין נישט פאסטן, אין צפת מ פארשטייט זיך אז משיח העט קומען יעצט, אבער מען פאסט נישט אויף אייביג, פארשטייט זיך דיסקלעימער, דאס האט מען אפגעכאפט פאר תשעה באב, ביי תשעה באב פאסט מען דאך, אבער לאמיר ענק זאגן איין זאך, לייליק ענד קריעם ס'איז נישט סתם א טשיז קעיק פירמע, ס'איז די גאלדען סטענדערט פון די טשיז קעיק, זייערע זאכן ווערן געמאכט מיט אלעס אייגענע אינגרידיענטס וואס ווערט ספעציעל געמאכט פאר זיי, די קארמעל ווערט ספעציעל געמאכט פאר זיי מיט די בעסטע אינגרידיענטס, די מילך ווערט ספעציעל געמאכט פאר זיי, די קאווע ווערט ספעציעל געבראטן פאר זיי, א טשערי טשיז קעיק האט עכטע טשערי געשניטן ספעציעל פאר זיי, סטראבעריס ספעציעל געשניטן פאר זיי, די העכסטע קוואליטעט וואס איז נאר שייך, יעדע סקווער אינטש ווערט באהאנדלט ווי גאלד ווען מען עסט עס, ס'צעגייט אין די מויל, זיי האבן צענדליגע פלעיווערס פון די באקאנטע קארמעל טשיז קעיק ביז די אייקאנישע באבקע טשיז קעיק, א זיבן שטערן טשיז קעיק ווען אין יעדע באקסל קומט מיט א פונקטליכע אינסטראקשענס און געט צו פארשטיין דעם טשיז קעיק וואס מען גייט יעצט עסן. לאמיר עס טאקע טעסטן, לאמיר ענק ווייזן וואס דא גייט פאר, קוקטס צו קומט מיט אזעלכע געשמאקע באקסלעך, מען קען שיקן א מתנה, עטס זעהטס דא, דא קען מען לייגן א ספעציעלע נישט עס. נישט די זייט קען לייגן א ספעציעלע לאגא פאר א קאמפאני וועט שיקן פאר די ארבעטערס פאר קליענטן און ס'קומט מיט אלעס מיט אינסטראקשענס מיט אלעס וואס ס'גייט פאר אקעי לאמיר דא עסן אביסל האב איך דא די אינגרידיענטס לאמיר זען אונז גיימיר די ערשטע עסן סטראבערי ראזעט לאמיר כאפן א שטיקל צובייס דערפון ברי חטא אינם חולים שקלין בדברי. רבו ז, כ'האב נאך אזאנס נישט געהערט. כ'האב נאך אזאנס נישט געהערט. כרמל! עמער אראפנעמען א שטיקל. םםם די פילסט ווי די אינגרידיענטס איז עכט די קאפעטשינאו. איך דארף שוין נישט מיין קאווע היינט צופרי, טעיסט ממש פיור, איך בין א קאווע טרינקער סאו די פיור קאפעטשינאו מען פילט עס. קוקיס ענד קריעם. עכטע קוקי אזאך די די ספעציעלע קוקיס וואס ווערן געברענגט פון אייראפע. אזעלכע טשיז קעיק האב איך נאכנישט געהאט כ'מוז מודה זיין, און יעצט לאמיר טרייען פון זייער אייקאנישע באבקע טשיז קעיק, קודם די טעקסטשער, ס'איז באבקע מיט טשיז קעיק באט ס'ארבעט אזוי גוט צוזאמען דאס. ס'איז א פאך וויאזוי עס צו מאכן, סיי עס זאל ארבעטן אזוי גוט צוזאמען די טעקסטשער און די טעיסט דערפון. רבותי, דו דארפסט טשיז קעיק, ווילסט שיקן פאר דיין חבר, ווילסט באשטעלן פאר א שמחה, פאר אלע זאכן, שוין, קלינקט אריין אדער גייט ארויף אויף זייער וועבסייט, ליילעק ענד קריעם, דאס איז די זאך, די העכסטע סטאנדארט טשיז קעיק, די העכסטע, און זיי האבן אלע סארטן טשיז קעיקס. לייליק און קריעם טשיז קעיק, נעקסט דעי דעליווערי איבער אינגאנצן לאנד. אין יענע צייטן בכלל ווען מ'האט געהאט יענע מעשה איז מען געווען לענגער ווי היינט אין שפיטאל, ס'איז נישט געווען אזוי ווי היינט וואס מ'גייט אריין און מ'נעמט די קימאטערעפי און מ'קומט אהיים, סאו אלזא איז מיין ברודער געווען גאר אסאך צייט אין שפיטאל, מען קען זאגן רוב צייט פון די יאר איז ער געווען אין שפיטאל, ס'האט זיך אויכעט זייער אסאך מאל געמאכט אז ווען ער איז שוין יא אהיים געקומען האט ער געהאט אסאך מאל פיבער, מען קען זאגן אפילו אביסל פיבער, וואס דאס קען מיינען א מעגליכע אינפעקציע וואס קען זיין טויטליך ווען ס'קומט צו קענסער. א וואך נאך ער איז דייעגנאוזד געווארן האט ער אנגעהויבן צו נעמען קיראמאטערעפי, פאר ער האט אנגעהויבן צו נעמען האט די דאקטער אים אריינגערופן צוזאמען מיט מיינע עלטערן און געזאגט וואס דא גייט זיין, אראפגעלייגט די מצב וויאזוי מען גייט שפירן, ס'גייט זיין פעינפול, ס'גייט זיין זייער שווער, מען גייט פארלירן די מוט. דיין האר גייט ארויספאלן, מיין בארד און פאות אויך? האט יעקב צבי געפרעגט. ער האט נישט געקענט צו זיך קומען. מיינע עלטערן און געשוויסטער פארציילן ווי דער פאקט אז זיין הייליגע פאות, זיין הייליגע בארד גייט ארויספאלן, האט אים ממש צוגעטרעטן צום הארץ. יעקב צבי האט זיך געשטעלט פאר א בילד א בילד אז מען זאל קענען מאכן די בארד און פאות נאכדעם וואס ס'גייט ארויספאלן, מאכן אזא ספעציעלע שייטל ער זאל עס קענען אנטון לאמיר זאגן ווען ער קומט אהיים צווישן מענטשן. מיין פאות, מיין פאות האט ער געוויינט האב איך געהערט פון מיינע געשוויסטער. דאס איז אים געווען די צער, כאטש ער האט געוואוסט אז ער האט ווייניג שאנסן איבערצולעבן. און ווער רעדט נאך פון די צער פון עלטערן ווען זיי זעען זייער קינד שטעלט זיך פאר א בילד אז מען זאל דערפון קענען מאכן א ספעציעלע בארד און פאות שייטל, און נישט נאר די בארד מיט די פאות, כ'מיין אונז פארשטייען מיר דאך דאס נישט וויאזוי א מענטש זאל אנקומען דערצו, מען גרייט זיך אויף א פיינפולע יאר צוויי, גאר גאר פיינפול, אפילו אויב מען וועט יא געזונט ווערן איז עס א ביטערע דורכגאנג, ביטער, אזוי ווי איך האב שוין געזאגט, ביטער איז נישט די ווארט. ווי געזאגט איז עס דעמאלטס געווען גאנץ אנדערש ווי היינט. דעמאלטס ווען מ'האט גענומען קימאטערעפי איז מען געבליבן אין שפיטאל. ער האט אזוי געוואלט זיין אינדערהיים. א בחור'ל פון אכצן יאר ליגט אין שפיטאל אזוי אומהיימליך ארומגענומען מיט שפיטאל מאשינען, ס'קלינגט דאס, ס'קלינגט יענץ. אבער אויך ארומגענומען מיט ספרים, דאס איז געווען זיין חיזוק. גמרא, חסידישע ספרים, מאראניים, זיין קשר צו זיין רבי הקדוש, זיין בטחון און אמונה אין הייליגן באשעפער, אבער דאס היים, דאס ישיבה, די בית מדרש, זיין אין א ווארעמע אטוואספערע, דאס האט אים זייער געבאדערט, וואס זוך איך דא אין שפיטאל? ער האט גענומען די ערשטע מאל קימאטערעפי, ער איז געווען פארשטייט זיך זייער שוואך, דאס איז דיך אומשטאנד צו נעמען די פרייליכסטע מענטש וואס דו קלערסט קיינמאל נישט אז ער קען זיין אין א שטימונג ווי צו זאגן לאמיך צורו לאמיך אפ, קיינמאל קלערסטו דאס נישט, אבער ווען ס'קומט צו קימאטערעפי ווערט אזא מענטש אויכעט איינגעוועלקט, איינגעפאלן ווי מ'זאגט, ער איז טאקע געווען זייער שוואך, גאר שוואך, אבער אין די שווערסטע צייטן, אפילו ווען ער האט געווענליך גענומען די קימאו, ווען זיינע עלטערן זענען געקומען, זיין טאטע און מאמע, וואס מיינט מיין טאטע און מאמע אויך, האט ער זיך אויפגעזעצט און זיכער געמאכט אז זיי זעען נישט אז ער האט יסורים. הערט עטס, ער האט אמאל געזאגט פאר איינע פון מיינע געשוויסטער, די גרעסטע צער וואס איך האב איז די צער וואס איך מאך פאר טאטי און מאמי. דאס האט ער אמאל געזאגט בשעת ער האט זיך געוואלגערט אין זיין אייגענע יסורים. נאכאמאל, א מענטש זעהט זיך מיט איינע פון די טויטליכע מחלות, ער ווייסט נישט אויב ער גייט עס איבערלעבן, ער ווייסט נישט אויב ער גייט עס איבערלעבן פאר זייער לאנג, וואס זאגט ער? ס'טוט מיר די מערסטע וויי אז איך מאך צער פאר טאטע און מאמי. אין מצב וואס מענטשן ווילן זיך זען אויף א אנדערע וועלט, זיי ווילן מער נישט קוקן קיין מענטשן אין פנים אריין, די יסורים איז ממש געפערליך, ממש נישט אויסצוהאלטן, נישט צו דערטראגן, האט ער געהאט איין דאגה, נישט צו מצער זיין זיינע עלטערן און זיי זאלן נישט זען אז ער האט יסורים. ס'איז אריבער א וואך נאך א וואך, ער איז געווען אריין און ארויס פון שפיטאל, איך בין דעמאלטס געווען א קינד, א קליין קינד, איך האב נישט אזוי געכאפט די ערנסטקייט פון די מצב, כ'האב געוואוסט ס'גייט פאר, איך ווייס, אזוי ווי כ'האב געזאגט, כ'בין געווען א קליין קינד, אבער פארשטייט זיך אפילו א קליין קינד וואס כאפט נישט אפעקטירט עס זייער שטארק. איין טאג זעה איך די גרויסע ברודער קומט אהיים און ער קומט אהיים אן א בארד. דאס אליינס איז א טראומא פאר א קליין קינד, די גרויסע ברודער וואס מאכט רייד זיי אלעמאל. ס'איז נישט געווען פון די צייטן אזוי ווי איך האב פריער געזאגט ווען אלעס איז געווען ס'איז געווען הילף אזוי ווי היינט. בכלל נישט. הערשי האט נישט קיין בארד? ער האט נישט קיין בארד מער, ווי איז זיין פייעס? אבער ער האט יא א היט און רעקל. איך האב נישט געוואוסט וואס צו טראכטן. ס'איז די צומישעניש איז זייער זייער זייער א גרויסע צומישעניש. ער איז טאקע געווען אן א פייעס און א בארד, אבער מיט א היט און רעקל, א מענטעלע ארומגענומען א ספר תורה, א גוף קדוש, א יונגע נשמה וואס גייט אריבער אייזערנע קעמלדיגע יסורים אויף זיין גאנצע גוף. אבער וואס האב איך פריער געזאגט, די גרעסטע צער זיינע איז די צער וואס ער האט געהאט אז ער גייט מיך לוימיש מאכן פאר זיינע עלטערן. כאילו ער האט זיך אויסגעוועלט די קראנקייט. איך האב נישט געוואוסט אז ער איז אזוי קראנק, אז ס'איז א טויטליכע מחלה. איך האב געוויסט אז הערשי פילט נישט אזוי גוט, אקעי, ווי געזאגט איך בין געווען כיתה ג' ד' דעמאלס, מען גייט אין שפיטאל באזוכן, ס'איז געווען א גאנצע טריפ, געגאנגען גלייך ווען מ'איז אנגעקומען צום שפיטאל איז מען געגאנגען צו די פלעי רום, מ'איז געווען קינדער, מ'איז געגאנגען צו די פלעי רום, געשפילט, מיין ברודער האט אונז אויפגענומען מיט אזא געשמאק, ס'איז געווען ממש א מחיה, ווייניג האב איך געוויסט אז ס'קומט א געפערליכע זעץ, זעקס וואכן נאך ער האט אנגעהויבן די קימאו האט די דאקטער צוריקגערופן און ער האט געזאגט אז די מחלה רעאגירט נישט צו די קימאו, דאס מיינט אז ס'העלפט נישט. פארשטייט זיך דאס איז געווען א פרישע באמבע פאר מיינע עלטערן פאר מיינע געשוויסטער. דאס מיינט אויכעט אז מ'דארף גיין צו אפציע צוויי, מאכן א באון מערא טרענספלענט. כ'גיי נישט אריינגיין דא וואס דאס איז, די בעסטע איז אויב מ'נעמט עס פון פאמיליע, מ'קען עס נעמען פון אנדערע מענטשן אויכעט, אבער די בעסטע איז אויב מ'האט איינעם אין די פאמיליע וואס געווענליך איז דא איז עס דא מיינס אימידיעט געשוויסטער וואס האבן די זעלבע תאי בלוט און מ'נעמט פון יענעם די באון מערא. מען האט געטעסט די גאנצע פאמיליע, און ס'איז ארויסגעקומען אז איך, דער קליין קינד, האט די זעלבע בלוט ווי אים. דאס מיינט אז איך גיי זיין דער וואס גייט אים געבן לעבן. כ'געדענק נאך וויאזוי מ'איז געפארן איינמאל נאכן צווייטן נעמען בלאט טעסטס. גראדע איז עס פאר מיר געווען א פיינע פיינע טריפס, געפארן געקומען, איך האב הנאה געהאט צו פארן צו קומען, יעדעס מאל יעדעם איז געפארן כ'וויי איינמאל א וואך כאטשיג אדער צוויי מאל צו העקענסעק שפיטאל אדער צו אנדערע פלעצער נעמען בלאד ווארק, כ'געדענק די ערשטע מאל וואס מ'איז געפארן צו נעמען בלוט, פארשטייט זיך איך בין א קינד ווי אלע קינדער, איך האב מורא געהאט פון א נידל. אונז זענען געגאנגען, איך מיט עטליכע געשוויסטער, זיך צו טעסטן צו מ'האט די זעלבע בלוט. עס איז געווען די ערשטע מאל וואס מ'האט גענומען בלאד ווארק. איך האב געהאט א געפיל אז מ'גייט דא עפעס שטעכן. מיר האט מען געזאגט מען ניין מ'גייט נישט בקיצור מ'גייט. די גאנצע צייט האב איך געפרעגט רבי מ'גייט מיך דא שטעכן? מ'גייט מיר געבן א נידל? אבער ס'איז טאקע געקומען די מינוט וואס מ'האט געדארפט ארויסנעמען בלוט פון מיר צום ערשטע מאל פאר דעיע צוועק צו טעסטן צו טעסטן אויב מיין בלוט איז די זעלבע פון מיין ברודער'ס בלוט פרעגט זיך שוין מיר טונקל געווארן פאר די אויגן כ'האב אנגעהויבן צו וויינען און פארפירן ס'איז געווען מיין אייגענע צרה דעמאלטס, כ'בין פשוט ארויס געשפרינגען פון די ספעציעלע בענקל וואס מען מאכט די בלאט טעסטס, ס'דא די ספעציעלע בענקל וואס מען זיצט אין דעם, די נערס האט מיר פרובירט צו בארואיגן, מיין שוועסטער האט ארויף געלייגט איר הענט אויף מיינע אויגן און מיר געזאגט אז איך זאל זיך פארשטעלן כאילו ס'פליט א העליקאפטער, און איך האב טאקע מיטגעשפילט, און דעמאלטס האט דער נורס אריינגעשטעקט די נידל, ארויסגענומען בלוט, און איך האב געוויזן היי פאר די העליקאפטער, און טאקע כ'האב געשפירט אז, בעסער געזאגט כ'האב גארנישט געשפירט, זייט דעמאלטס האב איך נישט געהאט קיין שום פחד פון די בלאט ווארק, דאס מיינט אז ס'איז געווען די ערשטע פון די בלאט דראג וואס איך האב געדארפט נעמען, ס'איז נאך געגאנגען נאך א שיינע פאר מאל, נאך עטליכע מאל וואס איך האב געדארפט פארן נעמען בלאט ווארק טאקע פאר די צוועק, און כ'האב נישט מורא געהאט אפילו, בכלל נישט, ס'איז געווען אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט א גאנצע עקסייטמענט ביי מיר. איין טאג איז עס געווען ווען אונז זענען אריין געפארן אין די העקענסעק שפיטאל, מ'האט זיך אוועק געזעצט מיט מיר, און מיר אנגעהויבן צו פארשטיין געבן וואס דא גייט פארקומען אין א וואך ארום, זיי האבן מיר אראפגעלייגט די גאנצע זאך וויאזוי מען גייט מיך איינשלעפן, מען גייט ארויסנעמען בלוט פון מיר און מען גייט עס געבן פאר מיין ברודער כדי ער זאל געזונט ווערן, יענער האט געמאכט א גאר גוטע ארבעט איך מוז זאגן איך בין פשוט געווען פרייליך פאר די גאנצע זאך איך האב זיך געשפירט א מיליאן דאלער פארשטייט זיך א גרויס חלק צוליב קינדערישע סיבות מען פארט און מען קומט איך האב שוין גערעדט די גאנצע צייט וואס מען גייט קויפן צו עסן פאר די וועג צו דארטן אין שפיטאל צו עסן וועלכע נאשערייען און אזוי ווייטער ס'איז געקומען די טאג, מ'איז אויפגעשטאנען פרי פארטאגס, ס'האט אונז אריינגענומען אין שפיטאל הרב החסיד ר' משה לונגער עליו השלום, ס'ליגט מיר נאך אין קאפ אזוי קלאר ווי היינט, כ'בין געגאנגען מיט מיין זעקל נאשערייען אין שפיטאל, ווען אונז זעמיר אנגעקומען האט מען אנגעהויבן צוצוגרייטן פאר אנעסטיזשע, איינצושלעפן מ'האט מיר איבערגעטאן צו שפיטאל קליידער און דאן אריינגעפירט צום ספעציעלן צימער ווען מ'האט אויף מיר ארויפגעלייגט די זאך, די אנעסטיזשע, אויפן מויל. דעמאלטס האב איך אביסל געקומען צו רעאליטעט, כ'האב כמעט געבראכן פון די שמעק, כ'האב זיך ממש אנגעהויבן צו ווארפן אז מ'זאל עס אראפנעמען פון מיר, כ'האב געשריגן נעמטס עס אראפ פון מיר! אבער פלוצלינג האב איך זיך אויפגעוועקט, ס'גייט אזוי שנעל אז האב איך אפילו נישט געפילט ווי איך שלאף איין, פון ווער ס'איז שוין אריבער אמאל אנעסטיזשע ביז אלס קיין מענטש אריבער. כ'האב זיך אויפגעוועקט זייער צוביסלעך, קודם אביסל אביסל, כ'האב זיך געטראפן אין א אנדערע צימער, אפילו דאס האט מען מיר מסביר געווען א וואך פארדעם, אז ווען איך גיי זיך אויפוועקן גיי איך זיין אין א אנדערע שטוב, אזוי איך זאל נישט זיין דערשראקן. איך בין געווען שרעקליך שרעקליך שוואך, ממש אויף א פארנעם וואס איך געדענק נישט אז איך זאל אמאל האבן געפילט. כ'האב זיך קוים געקענט רירן. איך געדענק ווי אזוי מיין מאמע האט מיר געפרעגט דעמאלטס אויב איך דארף עפעס פון די נאשערייען, איך בעט אייך, איך האב גארנישט געדארפט דעמאלטס, קוים וואס איך האב זיך געקענט רירן, פון וואקן איז זיך געווען אפגערעדט, נאשעריי, דייקא, נעם, נעם אלע נאשערייען. איך גיי נישט אריינגיין יעצט אין וואס באון מערא טרענספלענט איז, אבער מען נעמט ארויס פון די סענסיטיווסטע ערטער פון די קערפער כ'ווייס אפילו נישט פונקטליך וואס ס'איז, און דאס שוואכט שרעקליך אפ דעם מענטש. שפעטער האט מען מיר ארויפגענומען מיט א ווילטשעיר, מ'האט מיר געדארפט פשוט אונטערהאלטן, כ'האב נישט געקענט שטיין, ס'איז פשוט נישט מעגליך, כ'געדענק נישט אזא זאך, כ'האב נישט קענען האבן, נישט קענען שטיין, כ'בין געפאלן אויב מ'האט מיר נישט אונטערגעהאלטן. מ'האט מיר אריינגעלייגט אין די ווילטשעיר. אביסל אביסל האב איך געקענט פילן וויאזוי א מענטש פילט ביים נעמען קימאו, די מוטלאז, די שוואכקייט. מ'האט מיר ארויפגענומען צו מיין ברודער, און איך געדענק עס זייער בלורי דארטן. א פעקל בלוט איז געווען אויף די שטאנג, און ס'איז אריין אין זיין קערפער. ער האט מיר אויפגענומען זייער זייער שיין, און מיר אנגעהויבן צו זאגן, דו זעסט די פעקל בלוט? אדער וואס ס'איז געווען איך ווייס נישט פונקטליך, דא געדענק איך האט מיין טאטע אים געגעבן אזא ווינק אז רעד נישט זאג נישט לכאורה מיר נישט צו דערשרעקן. בקיצור נאך א שטיק צייט וואס איך האב אים געגעבן די די באון מערא טרענספלענט איז ער טאקע געזונט געווארן, א שמחה ער איז געזונט געווארן, איך געדענק אפילו נישט די שמחה, ביי מיר איז די גאנצע זאך אז ער פילט זיך נישט גוט נישט געווען עפעס וואס ווייס איך וואס, איך האב נישט געוואוסט אז מען רעדט דא ממש, איך האב נישט געטראכט פון קיין טויט, איך האב נישט געוואוסט מען רעדט אזוי אויף אזא ערנסטע זאך, און איך געדענק נישט די צייט ווען ער איז געזונט געווארן, איך געדענק נישט די שמחה, איך געדענק נישט, בקיצור, נאך עטליכע חדשים איז מען פון פריש געגאנגען מאכן טעסטס פאר מיין ברודער, און די ביטערסטע נייעס האט זיך באוויזן, די מחלה איז צוריקגעקומען. די פראצעדור האט טאקע געהאלפן, אבער נישט פאר זייער לאנג. איך געדענק עס נישט, אבער מען האט מיר פארציילט אז דאס איז געווען פון די שווערסטע צייטן פון די גאנצע דורכגאנג. די דאקטוירים האבן געזאגט מיט א קאלטקייט ס'איז נישט דא וואס צו טון. דער מצב האט זיך געראולט זייער שנעל. כ'געדענק וויאזוי מ'האט געזאגט תהלים אין חדר. ס'האט זיך דעמאלטס געעפנט די חברת תהלים אין סקווער. דעמאלטס האט זיך דעמאלטס האט זיך געגרינדעט די היינט גאר גרויסע חברת תהלים אין סקווער, אנגעפירט דורך זיין ידיד הרב ר' פנחס שפיצער. ער האט עס טאקע דעמאלטס אויפגעמאכט צו זאגן תהלים פאר יעקב צבי בן פריידל רייזל. ס'איז אריבער א וואך נאך א וואך, די מצב איז געווארן ערגער און ערגער, מ'האט שוין געוואוסט אז על פי דרך הטבע גייט ער עס נישט דורך מאכן, און ער אליינס איז דאס האט דאס אויכעט געוואוסט, און ער האט נאכאמאל געזאגט פאר איינע פון מיינע געשוויסטער. אלעס פיינע ווארען, אבער דער מצער זיין טאטי און מאמי, דאס איז וואס באדערט מיר די מערסטע. וואס מיינט דאס כיבוד אב ואם? די שווערסטע מצוה אין די תורה האט ער מקיים געווען אין די שווערסטע צייט פון זיין לעבן, וואס דאס מיינט אויכעט ביי די סוף פון זיין לעבן, און ער האט געוואוסט אז באלד באלד גייט שוין זיין א מצבה אויף זיין קערפער. ווען ער איז אהיימגעקומען פון שפיטאל אנע כוחות האט ער זיך אוועקגעזעצט אויפן בענקל, ער האט געוואוסט אז מיין מאמע זאל געזונט זיין האט זייער ליב ווען די הויז איז שיין צאמגענומען, ווען די ספרים שאנק, די ספרים ליגן שיין, ער פלעגט זיך אוועקזעצן דארטן אנע כוחות מיט א בענקל און אנהויבן גראד צו מאכן די ספרים אין די ספרים שאנק, ווייל ער האט געוויסט אז מיין מאמע האט זייער ליב, עס איז שיין אוועקגעשטעלט. דאס מיינט כיבוד אב ואם. איך בין געזיצן אין חדר אין כיתה ד', נישט געוויסט פון קיין צרות, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, איך האב אנגעקוקט די גאנצע זאך ווי ער פילט זיך נישט גוט, ס'איז געווען א פרייטאג י ח תמוז, ס'האט זיך געהערט א קלאפ אויפן טיר, א קלאפ אויפן טיר פון די קלאס צימער, מיין מלמד איז ארויס און ער איז צוריק אריין געקומען, געוויזן מיט די פינגער אויף מענדי, מענדי קום ארויס, מיר ארויסגערופן. ווען איך בין ארויסגעקומען האב איך געטראפן דארטן שטיין מיין חשוב'ער פעטער הרב והחסיד ר' מתחיאל האראוויץ זאל ער רוען אין לעכטיגן גן עדן, ער זאגט מיר, ער קוקט מיר אזוי אן, ער זאגט מיר אז מען גייט אהיים פון חדר ווייל הערשי פילט זיך נישט אזוי גוט, איך בין געווען א קליין קינד, איך האב נישט צוזאמגעשטעלט, מ'גייט הערשי, מ'גייט אהיים פון חדר, אז מ'קען אהיים גיין פון חדר גייט מען אהיים, איך האב נישט אריינגעטראכט, ער האט אונז גענומען צו זיין הויז, און נאכאמאל, כ'גיי עס איבערזאגן, איך בין געווען א קינד און נישט צוזאמענגעשטעלט איינס מיט איינס, קודם ווייל איך האב א גאנצע צייט נישט געטראכט פון קיין טויט, כ'האב נישט געכאפט אז ס'איז א אפציע בכלל. כ'האב בכלל נישט געוואוסט אז ער איז אזוי קראנק. איך האב געמיינט אז ער פילט נישט גוט אביסל און מען פארט און מען קומט, ס'איז מיר געווען א גאנצע פאן. נאכן זיך שפילן ביי מיין פעטער אין הויף פאר א שעה צוויי, האט ער אריינגערופן מיר מיט מיין ברודער אין די דיינונג רום. ער האט אונז אראפגעזעצט אויף די קאוטש, טיף אריינגעאטעמט און אנגעהויבן צו רעדן. פאר פופצן מינוט האט ער אזוי גערעדט, ביז ער איז צוגעקומען צו דעם אז הערשי איז איינגעשלאפן, און די דאקטער זאגט אז ער גייט שלאפן אזוי ביז משיח גייט קומען. איך מוז זאגן אז די אופן וויאזוי ער האט עס געזאגט איז ממש אנבעליוועבל, ווי א מייסטער, ס'האט אויסגעזען ממש ווי ער האט זיך געלערנט ער האט גענומען עטליכע מינוט מסביר געווען אסאך מסביר געווען אריבער געגאנגען בקיצור ביז ער איז אנגעקומען צו די פונקט, ס'האט גענומען פאר מיר עטליכע מינוט ביז איך האב געכאפט וואס ס'האט פאסירט, מיין גרויסע ברודער איז אוועק געגאנגען אויף אייביג און זייענדיג א שטארק בענקעדיגער ביי נאטור, האב איך זיך שוין אנגעהויבן צו בענקן. כ'האב אנגעהויבן שרעקליך צו וויינען, ממש ביטערליך, ס'ליגט מיר ממש פאר די אויגן די געפיל. ס'איז געווען א שאק פאר מיר, ממש ווי א זעץ נאך א זעץ, סוף פון א טענעס טאג. שטעלטס ענק פאר, סוף תשעה באב כאפט עטס א זעץ אין קאפ פון א טיר, און נאך דעם פון די צווייטע זייט נאך א זעץ, אזוי האט זיך עס געפילט. איך אין מיין קינדערישע מח האב געקלערט, אפשר קען מען נאך עפעס מאכן דא, תחיית המתים, אפשר קען מען נאך דא עפעס טון. האט איך געהאט געלערנט פון תחיית המתים וואס צדיקים האבן געמאכט, ס'איז געווען סעטשועישאנס וואס מ'האט געמאכט תחיית המתים, אפשר קען מען עס יעצט מאכן? ממש האט מיר ארום גענומען א פארלוירענקייט, ס'איז געקומען צו א פונקט ווי איך בין ממש געווען א אויס מענטש, איך בין ארום געגאנגען ווי א בין פארכאפט אין א קליין גלעזל. פון איין זייט צום צווייטן דארטן אין דיינינג רום און ביטערליך געוויינט. כ'געדענק וויאזוי מיין שוואגער איז אינמיטן געקומען עפעס אפנעמען דארטן פון מיין מומע ר' מטכיאל האראוויץ און מיין פעטער איז א איידעם ביי מיין זיידע הרב החסיד ר' יוסף שלמה ברייער מיין טאטע איז אויך א איידעם דארטן, סאו מיין שוואגער איז געקומען עפעס אויפפיקן דארטן פון מיין מומע'ס הויז, בין איך די קליין קינד אים נאכגעלאפן און אים געפרעגט ווי איז הערשי? ער האט מיר געענטפערט ער איז אין הימל. דא האב איך געכאפט אז ס'נישט דא גארנישט, נישטא קיין תחיית המתים, די זאך איז פארטיג. ער איז מער נישט דא, איך גיי אים קיינמאל מער נישט זעהן. מ'איז מיר געקומען זאגן אז ס'גייט שוין זיין די לוויה, אבער צו די לוויה האב איך נישט געוואלט גיין, ס'איז געווען צו שרעקעדיג פאר מיר. נאך עטליכע שעה פון וויינען און ליגן דארטן אויף די קאוטש האב איך זיך אביסל בארואיגט, און צוריק ארויס געגאנגען אין גאס שפילן מיט די קינדער, איך געדענק ווי איך בין געשטאנען פון דערווייטענס, געוואלט זען אפשר וועל איך פון דערווייטענס זען עפעס פון די לוויה, עס איז נישט צו ווייט פון די שול, אבער איך האב זיך גלייך צוריק געדרייט, איך געדענק אויכעט ווי אזוי איינער דארטן איז מיר געקומען פרעגן אויב מיין ברודער איז טאקע אוועק, דיין ברודער איז טאקע אוועק? פרעגט ער מיר. ס'איז געווען א שאק אין די גאנצע שטעטל בפרט, ביי חסידי סקווער בכלל, ס'איז געווען די צווייטע אדער די דריטע בחור וואס איז אוועק אין די שטעטל פון די פופציג יעריגע היסטאריע, און ווער רעדט נאך פון אזא חשובע בחור, א תלמיד חכם און שגרן, איינער וואס איז זיך געהארעוועט על התורה, איינער וואס האט ארויסגעהאלפן אנדערע אין זייערע לימודים און אזוי ווייטער, ס'דא מענטשן וואס זאגן אז זייער גאנצע זאך וואו זיי זענען אנגעקומען איז צוליב זיין חיזוק און וואס ער האט זיך אפגעגעבן מיט זיי. וואס נאך איך דארף דא איבערגעבן איז, לאמיר צוריקמישן מיט אפאר שעה מיין טאטע האט אנגערופן מיין מאמע איבערגעבן די שווערע בסירה. וואס איז דא א שווערערע בסירה פון דעם צו הערן אז א קינד איז אוועק פון די וועלט? ס'איז נישט דא שווערערס פון דעם. כאטש וואס מ'האט שוין געטראכט פארדעם אז ס'גייט זיין, אבער ווען ס'קומט למעשה, די בלעק האול ווי מ'רופט עס, די ריזיגע שווארצע לאך וואס עפנט זיך אויף, ווערט קיינמאל נישט פארהיילט. מיין טאטע איז דער וואס האט געוואלט זאגן פאר מיין מאמע אז זייער קינד איז אוועק, ער האט אנגערופן פון שפיטאל און ער האט געזאגט פאר מיין מאמע זאלסט דאנקן די באשעפער האסט געהאט אזא זון פאר צוואנציג יאר און זאלסט חס ושלום נישט האבן קיין טענות. איך געדענק וויאזוי אונז קינדער האבן אביסל דארטן ארומגעבארדעט, ס'איז געווען ביי די פאר די סידור, מיין טאטע איז געווען בסמעדרעש, מען זיצט זיך נישט קיין שבעה שבת, און איינע פון מיינע געשוויסטער האבן זיך אנגערופן צו אונז אז מען דארף יעצט זיין שטיל ווייל מען משפט יעצט הערשי, האט א צווייטער זיך אנגערופן מען דארף מען משפט אים נישט ער גייט גלייך אריין אין גן עדן, דאס איז וואס איך געדענק. זאכן וואס מענטשן קענען נאר קלערן האט זיך דא אפגעשפילט לעבעדיג. מען רעדט דא, מען משפט, מען דאס, מען יענץ, נישט קיין סאך מענטשן גייען עס אריבער און מען זאל נישט אריבערגיין. און אזוי ווי איך האב שוין געזאגט, ס'איז נישט געווען דעמאלטס די אלע זאכן פון הילף, ס'איז נישט געווען אז ווען ס'פאסירט א טראגעדיע אין א פאמיליע גייט מען גלייך אויף הילף, הילף קומט אראפ טערעפי און אזוי ווייטער, ס'איז אריבער די שבעה, ס'איז אריבער א וואך נאך א וואך, אזוי ווי איך האב געזאגט יענע צייטן, נישט געווען קיין טערעפי, נישט געווען איינגעפירט בכלל, איך האב זיך איינגעזינקן אין מיין אייגענע צער, יעדע חודש וואס איז אריבער איז געווארן אלץ מער און מער די בענקשאפט, כ'פלעג ליגן אסאך אין בעט ביינאכט און שטארק געוויינט, ווי איז הערשי? ס'האט מיר פשוט געטוישט מיין לעבן, א קליין נפש, די מח איז נאך נישט רייף, א כיתה ד' יונגל, כ'בין געווען א נייע מענטש. די זעץ איז געווען ברייט, ס'איז געווען גרויס, ס'איז געווען אפן, און איך האב נישט געוואוסט אסאך מאל וואס צו טון. ס'איז אריבער א יאר צוויי און די בענקעניש האט זיך פון פריש אנגעצינדן. כ'האב ווי געזאגט פריער, כ'האב אסאך געוויינט אין בעט. געבעטן כ'בין אריין צו מיין טאטען צימער מיין מאמען צימער און געבעטן אז איך וויל זעהן בילדער פון הערשי איך וויל זעהן פיקטשערס פון אים פארשטייט זיך אז מען פראבירט צו באריאיגן געזאגט אז ס'גוט פאר אים אבער וואס פארשטייט א קינד איך פלעג פרעגן מיין שוועסטער פון איך רעד איינע פון מיינע שוועסטערס איך פלעג אסאך גיין אלס קינד שוין געווען און חתונה געהאט. איך פלעג איר פרעגן אויב איך גיי נאך אמאל זעהן הערשי, מען רעדט שוין דא פון עטליכע יאר שפעטער, פלעגט זי מיר זאגן, אוודאי אזוי, ווען משיח גייט קומען, פארשטייט זיך מיט מיין ריינע תמימות, קינדערישע תמימות, האט זיך עס אביסל בארואיגט. איך פלעג אסאך גיין אויף די רוזוועלט גאס, אין סקווער איז עס די רודוועלט גאס, וואס דארטן אונטן איז די בית החיים, און איך פלעג קוקן פון דערווייטנס. כ'געדענק אפילו די ערשטע מאל וואס כ'בין געגאנגען צו זיין קבר, דאס איז געווען ביי די שלושים. כ'געדענק וואספארא ציפ ס'האט מיר געגעבן, א קליין קינד. ס'האט מיר געגעבן א פרישן ציפ. און איך גיי דא זאגן נאכאמאל, צו איך גיי, צו איך האב געטראכט דערפון טווענטי פאר סעווען, ניין, כ'קען נישט זאגן אזוי, אבער גאר אסאך פאר א שיינע פאר יאר, און ס'האט שטארק אפעקטירט. אין די שפעטערע יארן איז שוין געווארן מער איינגעפירט טערעפי, און מ'האט געזען אז כ'דארף גיין דא זיך אויסקלינען פון וואס איז געווען דא, מ'האט געזען ס'איז נישט קיין תכלית. מ'האט מיר גענומען, פארשטייט זיך מיינע געשוועסטער, צו גיין אויף הילף זיך אויסצוקלינען פון די טראומא וואס אונז זעמער דעמאלטס אריבער. אבער אוי וויי וויי ביז דעמאלטס איז עס געווען א ביטערע ביטערע דורכגאנג, א ראולער קאוסטער. ווי איך האב פריער געזאגט, א קליין גוף אַ קליין נעפֿישל, זיך געוואַקלט אין זיך אַליינס. כ'בין נאָך געווען צו קליין צו קענען פֿאַרשטיין, אַז וואָס דער באַשעפֿער טוט איז גוט, אָבער שוין געווען גענוג גרויס צו פֿאַרשטיין די צער און ווייטאָג. ס'איז שווער אַראָפּצוגעבן די ווייטאָג וואָס אונז זעמער דעמאָלט אַריבער, ביז מען איז געגאַנגען צו הילף בעזרת השם יתברך. זאל ער רוען אין רעכטונג אין גן עדן, מען וועט זיך ווידער זען ווען משיח וועט קומען פארשטייט זיך. און דא דארף מען טאקע ארויס ברענגען, אסאך מאל מיינט מען א קינד גייט אריבער א טראגעדיע, מען קען שוין מיינען, נע! ער איז נאך א קינד, ער איז א קליין קינד, וואס גייט שוין זיין? וואס כאפט ער שוין? כיתה ג' יונג, כיתה ד' יונגל, כיתה ה' יונגל? געדענק איין זאך, איך קען עס, איך זאג עס עדות ווייל איך בין עס אליינס אריבער, א קינד קען זיך עסן אין זיך אליינס און דורך גיין נעכט וואס ער זאל וויינען פאר שעות, וואס וויינען פאר שעות ביינאכט אפעקטירט פארשטייט זיך, ס'איז נישט נאר די וויינען דעמאלטס, מ'דארף גיין אויף הילף, הילף מיין איך טערעפי, כ'רעד נישט, ווייטעמינען העסטו לאזן פאר א אנדערע צייט, אנדערע אלטערנעטיווע זאכן העסטו לאזן פאר א צייט וואס איז נישט אזוי קריטיש, ווען מ'דארף קריטישע הילף דארף מען גיין זוכן אין קריטישע ערטער, נישט לאזן עס לויפן און א קינד זאל זיך אפעסן פאר עטליכע יאר. אמאל איז עס דאך נישט געווען, יא? איז עס פשוט געווען, איך מיין צו זאגן ס'איז פשוט נישט געווען איינגעפירט, לאמיר זאגן אין יענע צייט ווען ס'איז געווען ביי מיר, אבער היינט איז דאך עס יא איינגעפירט, אלזא, זיי נישט קיין חכם און טו וואס מ'האט צו טון, בכדי אז דו זאלסט שפעטער נישט דארפן טון קיין זאכן וואס איז ממש אבנארמאל, ראטעווע די זאך ווילאנג מען קען, בכלל איז נישט קיין ענין צו זיין אין צער אדער צו זיין נישט באקוועם, מען דארף טון אלעס אין די וועלט צו זיין באקוועם, ס'איז נישט קיין מצוה צו זיין נישט באקוועם, מען גייט נישט אויף הילף צו זען יעדעס מאל אז ס'איז בעסער געווארן ביי די יעצטיגע סעשאן. די גיי טראכט נישט צו ס'איז יעצט בעסער געווארן, צוביסלעך העסטו זעהן אז ס'איז בעסער געווארן. נישט יעדע טערעפיסט אדער נישט יעדע מין הילף איז פאר יעדעם, דאס דארף מען כאפן און מ'דארף זעהן וואס ווען און ווי, אבער ווייס איין זאך, הילף איז דא. די אייבישע העלפן לשנה הבאה בירושלים, משיח זאל שוין קומען, עס זאל זיין א געשמאקע יאר.